Әгузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим Бисмиллаһир рахманир рахим Газиз дин кардәшләрем Әссәләмү галәйкүм вә рахмәтуллаһи тәгалә вә бәрәкәтүһ Газиз мөселманнар Аллаһ Субханәһү вә тәгалә без бәндәләрне шундый хәлдә, зәгыйфь хәлдә дөньяга китерде. Без, әлбәттә, Аллаһ Тәгаләнең ярдәменнән башка, Аллаһ Тәгаләнең безгә булышуыннан башка без бернинди дә гамәл дә, бернинди эш тә кыла алмыйбыз. Һәрбер нәрсә Аллаһу Тәгаләдән бирелгән. Аллаһ Тәгалә безгә тәннәребезне, җаннарыбызны бүләк кылды һәм шушы тәнебезне, җаныбызны яшәтер өчен Аллаһ Тәгалә безгә ризыклануны да бүләк итте. Аллаһ Раббыбыз безгә төрледән-төрле ризыкларны бирде һәм без шушы ризыклар арасыннан хәләл, чиста, пакь булганнарын гына файдаланырга тиешлебез. Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримендә әйтә бит, Ризыкларның, диде, хәләл, чиста, пакь, саф булганнары белән ризыкланыгыз, диде. Әлбәттә, без, адәм балалары, мөселман бәндәләре, фәкать хәләл ризык белән генә тукланырга тиешлебез. Һәм, әлбәттә, Пигамбәребез салләллаһу галәйһи вә сәлам хәдис шәрифендә дә әйтте бит, Иң Аллаһ Тәләнең яраткан ризыгы ул бер, диде, ул да булса, бер ризыкка күп кул сузылганы, диде. Ягъни бер ризыкны күп кеше белән бүлешеп ашаучы кеше диде, Аллаһ Тәгалә яраткан бәндә диде. Аллаһ Тәгаләнең яраткан ризыгы шушы диде. Ягъни бу дөньяда яшәгәндә без ризыкланабыз икән, дусларыбызмы, туганнарыбыз беләнме шулай бердәм булып, әлбәттә, ризыклансак, Аллаһ Тәгалә аның әҗерен дә, сәвабын да бирә. Һәм, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә ризыкларны безгә киң, мул иттереп кылды. Шушы ризыклар белән, әлбәттә, үзебез генә ризыкланып түгел, туганнарыбызны, дусларыбызны да сыйлауны, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә безгә бер этәргеч итеп бирә. Безгә бер күрсәтә, бер юл күрсәтә, шушы ризыклар белән фәкать үзегезгә генә җыймагыз, туганнарыгызны да, дусларыгызны да ризыкландырыгыз, дигән мәгънәдә. Әлбәттә, Ибраһим галәйһиссәлам белән бер вакыйга була бит. Ибраһим галәйһиссәлам Янына бервакытны бер бәндә керә дә сорый, Әй, бәндә, ди, миңа, ди, ризыкландыр әле, ди. Мин бит, ди, сәфәрдәге бәндә, ди. Сәфәрдәге кеше, юлдагы кеше, юлчы кеше, ди. Миңа, ди, ризык бир әле, ди. Һәм шул вакытны Ибраһим галәйһиссәлам сорый, Син мөселманмы, ди. Һәм шул вакытны теге бәндә әйтә, Юк, ди, мин мөселман бәндәсе түгел, мин әле Аллаһ Тәгаләдән ераграк, ди. Һәм шул вакытны Ибраһим галәйһиссәлам әйтә, Бар, ди, кит, ди, мин сине ризыкландырмыйм, ди. Син мөселман бәндәсе түгелсең, ди. Һәм шул вакытны аять иңә. Шул вакытны аять иңә, Аллаһ Раббыбыз әйтә, Мин бу дөньяда, ди, барлык мәхлукатьне, күпме кошларны, хайваннарны ризыкландыручы, ә син шушы мәхлугыма бер ризык бирмичә куып чыгардың, дигән мәгънәдә аять иңә. Һәм, әлбәттә, Ибраһим галәйһиссәлам бу аятьне ишетеп, шушы бәндәне эзләп китә һәм инде бу бәндәне базарда табып, аны алып кайтып ризыкландыра һәм шушы көннән башлап Ибраһим галәйһиссәлам үзе генә ашамас дәрәҗәгә җитә. Үзе генә ашамас дәрәҗәгә җитә, хәтта берәр төрле ризык әзерләсә, дустынмы, туганынмы, якынынмы, урамнан бер кешене булса да чакырып кертеп, бергә булып, бердәм булып ашый торган дәрәҗәгә җитә. Хәтта шушы ризык мәсьәләсенә килгәндә дә, Аллаһ Раббыбыз безне, әлбәттә, ризыкландыручы. Шушы ризыкларыбызга без һәрвакытта да рәхмәтебезне, Аллаһ Тәгаләгә ризалыгыбызны җиткерәбез икән, хәтта ризыгыбызны ашап бетергәннән соң, ашаганнан соң, Әлхәмдүлилләһ дип булса да әйтсәк тә, бу Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтебезне җиткерүебез, шөкранабызны җиткерүебез була. Әлбәттә, Аллаһ Сүбхәнәһү вә Тәгалә бу дөньяда бит бәндәләргә үзенә күрә бер ризыкларны бирде. Ризыкларны бирде. Аллаһ Раббыбыз әйтә бит, Әгәр дә Миңа, диде, адәм балалары шөкер кылсалар, шөкер ана кылсалар, Мин аларны кошлар кебек ризыкландырыр идем, диде. Әгәр дә алар Миңа шөкер кылсалар, рәхмәтләрен җиткерсәләр, тәвәкәл кылып яшәсәләр, Мин аларны кошлар кебек ризыкландырыр идем, диде. Менә күз алдыгызга китерсәгез, урамда яшәүче кошлар да, судагы балыклар да, урамдагы ниндидер хайваннар да, һәрбарчасы да, үзләренең бернинди пешерергә плитәләре дә юк, ашарга берәр нинди холодильникка куеп торырга урыннары да юк, йортлары да юк, нигезләре дә юк, әлбәттә, урамда йөриләр, хәрәкәтләнәләр, очалар, әлбәттә, хәрәкәт кылалар, Аллаһ Тәгалә һәрбарчасын да ризыкландырып тора. Аллаһ Тәгалә ризыкны биреп тора, шушы ризыкларга һәрберебез дә шөкер кылып, Аллаһ Раббыбызның ризалыгына ирешергә тырышсак иде.